I want to flex my love. I want to impress. And I want to carry my love away. hello hello my people i don bring another tori come o oh. i no know what time e be for your side now but anytime wey e be good afternoon good morning good evening and i here i take greet you this tori wey i bring come so today na tori for my, my husband and wife wey dem dey dey for house my name na bibi if you just dey join this channel abeg make you subscribe now subscribe so that this channel go dey move abeg you Now subscribe, now na your matter I take come, woman matter. You wey be sey man marry you keep for house, you and the man una don turn una don turn mate, you don turn champion, him don turn John Cena, you don turn Randy Orton, na there una dey fight. You don turn your house to house wey oga no fit stay. Your husband go return for work, five o'clock e go enter garden go siddon till eleven thirty before e come house when e enter e go just climb bed sleep next morning before five a.m. e don run comot for house you dey siddon your heart dey sweet you say you you don turn jumbo you don turn oga for house na you dey make your husband make e dey feel uncomfortable for house na you don turn champion for house I dey pity you I dey pity you na pity I dey pity you wetin you dey do na yourself you dey do you no dey do your oga you no dey do your husband a lot of una una don dey like this na friends dey advise una friend go tell you ah my husband no fit try that nonsense if he try i no go give am food my husband no fit try that nonsense if he try i no go open legs for am my husband no fit dey dey deceive you ma tell you something pikin wey say mama no go sleep he no go sleep you wey talk say your husband no go rest you you no go rest and at the end of the day they go abandon you go marry another wife and nothing you go do na africa all these our men wey dey africa they dey they, they dey entitled to so many wives. Our African tradition allow them to marry one, two, three wives. Even if you like, make you go do anything where you want to vex, vex, vex. At the end of the day, it's a in a man that's them they stay for. What be the one when be say no matter what happen, you don't go feel humble yourself, call your husband, make una sit down talk. you go say your husband dey do you anyhow your husband no dey treat you well ma tell you one of the reasons wey be say some men no dey gree treat women well na because women a woman is supposed to be feminine you are supposed to be a woman but when you turn yourself to a man your husband turn wo- talk one you talk three your husband talk one you talk five your husband talk one you talk ten e mean say you don turn man and man no dey pamper man man dey dey harden on on fellow men if you wan be woman make you dey be woman make you dey feminine e no go pass you make you cry make you beg am make you tell am say no be like this dem dey do am wetin she him dey do e no dey okay if you do that e no comot one hair from your head na you be woman you're supposed to be so you're supposed to submit to your husband it's even in the word of God a lot of una una don do una husband no dey gree return home again dem don go get one woman outside that woman dey there dey pamper dem honey how you doing go she go come back come sit down remove um um when once he enter house woman don bend down remove shoe be beg am men dey so dem dey like children if you no know how to pamper your own man he no go stay with you if you no know how to pamper your man he no go fit take care of you ma tell you as you you don turn John Cena for house you don turn champion for house your man don waka leave you go go find woman because you na man you be oh i dey tell you this thing na man you you don be like this na man you be you no be woman so your husband go leave you go find woman wey dey outside wetin dey do una sef wetin dey do una wetin dey do us in fact even me i join for the matter wetin dey do us sef wey be say we no dey carry wisdom sit down for marriage You no know sey when one when man and woman dey don stay together for too long, dem dey dey tired and and when you dey come bring frustration put inside, every time you suppose to dey bring wetin go bring una relationship dey okay. Think of new thing wey you go do wey go bring una relationship dey okay, no be to dey compete with man. You go say man do dis, you don shout, man do dat, you don shout. you dey like dis the whole world na dem know wetin dey happen with you inside your marriage you don eh, you don dis you don disgrace your husband everywhere with your mouth you no even see am like anything how you want make people see am like something Eh? A lot of una say husband no dey come house, husband no dey pet you, husband no dey take care of you. Na your attitude. Na your attitude. na your attitude e good make woman dey humble oo e good make you humble as a wife you no go dey flex shoulders with your husband if you dey flex shoulder with your husband he no go take am me i know say some men get um, their own problem oo i know say they get their scoring scoring anyhow wey you do you no dey belle full them but the word of god say wisdom is profitable to direct the word of god says that a wife is supposed to submit to the husband when man just say say you no dey gree submit again wahala don start oo. Oh. wahala don start and that wahala no dey end and ma tell you um, men eighty percent of their solution na to find another woman na very few men dey stay say anyhow wey e be we go digger am digger am together eighty percent of their solution na to find another woman when they find this woman una i don see women wey don comot for marriage they don dey frustrated don feel alone they don that is because you no recognize the cap wey that man bin cover for your head eh you no recognize the shield wey that man bin give you you don say that they don push you comot you don dey frustrated go dey run the man down talk run anything wey you talk man don go you don go na for na you lose now if you know say you dey do everything you suppose do for your marriage and the man no dey cooperate you go find way make una talk about am If di man dey abuse you, di man dey dey beat you, you go find way wey una talk. If na beating own and no gree, you go fit even comot sef. Dat one wahala no dey. But di one wey be sey you don take your man, take your hand pursue your husband from your house, make you know sey na yourself you do oh. I no know who dey advice you sey make you and your husband dey for competition. E talk one, you talk three. E flex shoulder, you flex shoulder. E say e wan slap you, you go first hold am for shed. Con dey when you dey do dat thing, you don agree. you don already agree say na wetin you want like that for relationship make you dey behave well o oh, make una dey try so that your eh, marriage go sweet man and woman no dey the same so you no go dey compete with your husband thank you so much o oh, for this talk wey you lis ten to if e help your marriage i go happy abeg make you dey lis ten make you um, uh, like my video make you subscribe to this channel make the channel grow make we dey talk man and woman matter abeg